Helo bawb! Gobeithio bod chi gyd yn iawn a croeso mawr i chi gyd. Nawr i ddechrau, dwi eisiau cyflwyno'n hun, sef Siân Elin Williams, a mae gen i gwmni arbennig iawn heddi, oes yn wir, sef Glenys Myfanwy Jenkins. Siwr i chi, Glenys? O, mi dda iawn, diolch yn fawr. Ie, O, da iawn.
O'n i bach o siop.
O, oh, da iawn, pan oedd o ded chi, os e? O, oedd yn lyflu. Disied bach neis nawr, eisiau lawr am 5 munud. Yeah. Joio, joio, joio. A dwi yma heddi iawn, Glenys, ar rhan gwyl hanes Cymru blant. O, reit. Ydw wir. A digwydd fod, mae lot o gwestiynau wedi dod mewn oddi wrth plant Cymru i gyd, a mae'n gwestiynau, gwestiynau i chi nawr, ie wir, ar eich bywyd chi. eich bywyd chi am eich cyfnod yn y blitz yn Abertawe a byw drwy hynny. Iawn, felly ydyn ni'n barod? Allwn ni ofyn am felly gwestiwn i chi? Mae'n driau ngore fe! Wel, ie, yeah, gret!
Ffwrra chi, ffwrra chi!
Ond yn gyntaf iawn, fi eisiau gofyn cwestiwn fel Sian Elin i chi, os mae hynny'n iawn. Alla i ofyn, y cwestiwn cyntaf, sut fath o fywyd oedd eich bywyd chi cyn i'r rhyfel ddechrau?
Wel, oedd eitha cyffredin a bod yn onest. O Morgan a fi, ni wedi redeg a siop mes blynyddoedd nawr, felly o Morgan a fi, o'n i'n gweithio heb law ar y sil yn dyfe, o'n i yn y siop bob dydd, o'n i'n agor y siop nawr beth di 8 o gloch efe, 9 o gloch, a hmm. wedyn ni o'n i'n y tan beth i chwech, a wedyn ni o'n i'n mynd mas a bac wedyn a gael bach o swp swper a just cwtio mewn am y noson. Ambell oh. waith o'n i'n mynd am dro lan y môr, ond na ni bywyd bach tywel oedd dyn ni, efe. O, oh, lyflu, oedd hwnna'n lyflu. Ond chi'n gwybod pan ddath nawr y cyhoeddiad am y rhyfel, oedd e'n sioc fawr i chi? Oedd e'n sioc i chi a Morgan? Wel ar, a bawb? allai ddim a gweitho ti nawr. O, oedd e'n sioc. O'n i'n gwybod, chi'n gweld, o'n i'n gwybod nawr bod pethau newid a bod pethau o bosib yn mynd i ddigwydd, ond chi'n gweld pan ddath yr alwad na ar y disil, wel, er o'n i wedi clywed e gyda clustiau'n unan, oedd e'n sioc. Ac oedd e'n sioc i bawb, chi'n gweld, dim jyst fi, sioc i bawb. Ie, yeah, ie, yeah. wel, wrth gwrs, allai gredu sioc enfawr. Hmm. Wel, reit den, dyna'n cwestiwn i fel petai, ond fel o'n i'n gweud, um, mae lot fawr o blant yng Nghymru wedi hala awyl anfon cwestiynau mewn i chi. Oh, Felly, ewn ni at y cwestiwn cyntaf, sef, um, wnaethoch chi sôn yn amlwg bod chi'n rhedeg siop yn do? Chi'n rhedeg siop gornel? Ie, Rhondda Stores, Rhondda Stores. Lyfli, lyfli. Wel, mae disgyblion o ddosbarth 14 Mountain Lane Primary yn ardal Wrecsam iawn. Mae nhw eisiau gwybod beth oedd yn gwerthu oren y siop. O, na, wel, oedd pethau, pethau bob dydd, chi'n gweld. A nawr chi'n sôn am cyn y rhyfel neu chi'n sôn am na, y pan oedd y rhyfel mlaen? Wel, bach o'r ddoi, allwch chi roi bach o hanes y ddoi i ni os ych chi eisiau, ond falle pam oedd y rhyfel mlaen yn bennaf, falle, ie, yeah, hwnna fydde ore. oedd pethau di newid, chi'n gweld, oedd pethau di ah. newid. Achos cyn y rhyfel oedd pethau cyffredinol, oedd pawb yn dod i brynu bacwn a llath a wyau a bara a, a blawd a siwgr, heb feddwl, chi'n gweld, ond wedyn ni pan ddath y rhyfel, wel wrth gwrs, oedd pethau wedi newid oherwydd y rations, chi'n gweld, yeah, llyfrau cwpons, Ie, yeah. chi wedi clywed am reina yna? Fi wedi clywed amdani nhw, ydw, ydw, ond fel o'n nhw'n gweithio, ydych chi'n chi gweud hynny wrthon ni? Chi'n gweld, oedd bob un o'n ni nawr, i gael llyfryn nawr gan y llywodraeth. Ac o'ch chi ffili pyrnu dim byd nawr eb law bod y llyfryn mae gyda chi. A chi ond yn cael chydig bach, chi'n gweld, falle, o'ch chi'n cael chydig bach o siwgr, chydig bach o fenyn, ac unwaith o'ch chi wedi gael e am yr wythnos, dyna ni wedyn, oedd dim modd gael mwy. Ie, yeah, felly, oedd hwnna'n anodd i bobl, chi'n yeah. gweld, i arfer, a pobl oedd yn lico lot o siwgr, chi'n gweld, wel, o'n nhw ffili gael a e wedyn. Dim tan yna.
Na. Sôn am coupons a rations iawn, Glenys. Mae yna gwestiwn fan hyn um, o flwyddyn chwech, Mr Thomas o Ysgol y Wern Caerdydd. Ond mae hwn yn un da fi'n meddwl. Oedd pobl yn eich twyllio chi yn y siop gyda coupons ffug? Ww. Gallwn ni gwestiwn, wel, gobeithio ddim yn dyfe. Yeah. Ar y cyfan, sa'n credu ni, ar y cyfan chi'n gweld o, y pobl onest, ni gyd yn ffrindiau lle ni'n byw yn Mount Pleasant, chi'n gweld yn Abertawe, a yeah. cymuned fach glos gyda ni. Ni'n yeah. cael ei feddwl nawr, e, wel, Chimod be, fi yn cofio un achos nawr, wel, o, rhyw ddynes, o'n i ddim yn nabod i'n dda iawn, ac oedd hi'n dod mewn yn gyson efo'r llyfr cwpons ac yn pyrnu beth bynnag oedd hi moyn. A ffindo ni mas, gredwch chi beth, ffindo ni mas, mae llyfr cwpons i mam i oedd e, reit, ond Oedd i mam i wedi marw ers misoedd. O! Oedd i wedi bod yn toello ni wel. Oedd pobl, oedd pobl ddim yn siarad efo i ar y stryd ar ôl ni. Na, gwrs.
Yn wedig, chi'n modd, wrth i chi fynd trwy'r amser caled hyn fel cymuned, y peth diwethaf oedd eisiau yn dyfod rhywbeth fel yna'n digwydd wedyn ni. Chi'n gweud y gwir, oedd rhaid ni weithio gyda'n gilydd, chi'n gweld, ac oedd un person fel hyn, wel, di a mi, gadael pawb arall lawr yn dyfa. Eblaw amdani hi, sain credu bod na bobl yn twyllo, na. Wel, da, oce, okay, iawn. Wel, i ysgynhau bach, a fi'n fi joio'r cwestiwn bach yma, cwestiwn arall o ddosbarth 14 Mountain Lane tro ma, iawn. Fel perchennog o siop nawr, Glenys, yeah. a wnaethoch chi eriod ychwanegu rhywbeth bach extra i'ch rasiwn, chi'n bod, fel sweets neu rhywbeth fel ni? Wel, be chi'n trio gweud? Jiw, jiw, na ddo. O, na. Fedrwn ni ddim neud math beth yn yn siop yn una, na. O'n i'n edrych weithiau ar y, ar y siwgr a meddwl, o, sy'n neis gael bach o toffi, o na, na, byth, byth, Sian Elin, bydden ni byth wedi wneud y fath beth, na. Os dant melus dych chi, Glenys, chi'n joio sweets o bethau? Chi'n gwybod be wy'n lico? Hufen Iâ. O, oh, fi wrth y modd efo Hufen Iâ. Ie, yeah, ac oedd dim lot o wyna dyn ni. Na, so ambell waith yn dyfe, o oh, na, ond dim, yn ystod y rhyfel na, o'n i ffili gael, ond o'n i'n breuddwydo nawr am oh. gael Hufen Iâ bach neis. O, oh, wrth gwrs.
Wel, sy'n mynd mlaen nawr, ni wedi gweld yn y ffilm a chi wedi sôn yn barod am Morgan, eich gŵr chi'n amlwg. A mae cwestiwn fan hyn gan ddisgybl o Ysgol y Wern Caerdydd, blwyddyn chwech, Mrs Reader. Sut oeddech chi'n timlo pan adawodd Morgan i ymladd a sut dimlad pan nath e ddychwelyd? O, 'na chi gwestiwn. Wel, wel. Oedd gweud ffarwel, wel, oedd hwnna'n anodd, yn efe? Mm. A chi'n gweld, oedd e gyd wedi digwydd mor sydyn, chi'n gweld, achos ar y disil na nawr, ar y, a di Gwener, a fi'n ôl y di Gwener, diwedd mis awst nawr, mae'r cyhoeddiad mae'n dod, pawb i'n mynd gytre yn syth. Yeah. A wedyn ni, wel, oedd y penwythnos yna, wel, oedd pawb yn ffarwelio, chi'n gweld, pawb yn mynd i bob man, oedd y dynion, y meibion, y brodyr, y gwir, o'n nhw gyd yn mynd. Ac wrth gwrs, yn ystod hwn, wel, gath Morgan yr alwad fyd, a gafon ni braidd dim amser i weid o'r fawr gath e'r wybod nawr ar y nos Sadwn ac erbyn y tîl, oedd e wedi mynd. O, oh, lla... O, oh, excuse me, am funud. Oh. Wel, chi'n gweld, o, amser caled Glenys yn siŵr. Alla i ddim y gweithio chi, oedd e yn amser caled ffarwelio. O'n i wedi bod yn gilydd oedd i ar bod ni'n 15, chi'n gweld, a mwyaf sydyn, o'n i yn y siop ar ben yn un am bach, chi'n gweld, just fi. Ac o, dys i byth i ben ar tymlad na, na, oedd e, e'n rhyfedd. Ac oedd e ffwr, pum mlynedd oedd e ffwr, chi'n gweld. Ie, yeah. a dis i arfer slo bach, ond oh, yeah. na i weithio chi. Na, mae beth oedd yn cadw fi fyn nawr, chi'n gweld hwn mynd hyn? Ie, yeah, diolch yn fawr.
Na, drychwch mynd hyn nawr, chi'n dyma... Oh, Morgan. Yeah.
Ac o'n i'n cadw Morgan nawr yn ymhoced, felly o'n i'n teimlo wedyn bod e gyda fi, chi'n gweld, ble bynnag o'n i, Ac os o'n i ofa, neu os o'n i, os o'n i'n drist, wel, o'n i, o'n i just yn cytio yn y fen y moced, ac o fe... Ie. Yeah. O, wel am lun hyfryd, Glenys, atgofion braf yn fyna, fi'n siŵr. Os, os, os.
Oh, yeah. Chi'n gofyn hefyd na pryd dath e'n ôl, efe, na beth chi'n moyn? Ie, chi'n teimlo hefyd, wel, chi'n bod unwaith yn amlwg, chi'n newydd sôn am yr, wel, tor calon pa math e, Ond pan ddath e'n ôl, pan ddath e ddychwelu, tro dimlad o hwnnw wedyn. Wel, diwrnod gore erio'r gwell a diwrnod. Ie, yeah. o, oh, na lle oedd e. Wyle ti fynd o lawr y stryd, o'n i wedi clywed chi'n gweld, oedd pobl yn gweud bod, na, bod, nhw, bod nhw'n cerdded lawr, ac felly oedd pawb mas ar y stryd nawr yn edrych, a mae fi'n edrych reit lawr, Rhondda Street, mae'n stryd i'r, chi'n gweld, ac yeah. o'n i'n edrych lan, ac o'n i'n mynd siŵr, o'n i'n mynd i gweld ers blynyddoedd, O, a wedyn weles i goese bach tene fe, ac o'n i'n gwybod, mae trad mawr gyda fe, coese bach tene, a o'n i'n gwybod yn syth. A redodd e lawr y siop, a citio na fi yn y lew o'n i. O, oh. ni apus, o'n i'n crio, ni mor apus, chi'n gweld. Oh. Ac credu.
Oedd wedi altro lot, Glenny, ydych chi'n bod, oedd wedi Yn amlwg, pum mlynedd wedi bod, oedd wedi altro lot. Wel, oedd wedi colli bach o bwysau, ddim lot o bwysau dy fe golli, chi'n gweld? Oh, yeah. Yn dene. Ie, ac oedd e'n edrych wedi blino. Oedd, ac oedd e angen bath yn syth, Jew, oedd e bath yn brwyd. Ie, ond ar ôl i fi roi bath neis iddo fe, oedd e dillad glân, a dechrau bwydo fe, chymod, oedd, oedd e, wel, oedd e'n debyg i'r Morgan, ond, ond beth yr un peth, chi'n gwybod? Na. Na. Mhm. Wel, chi'n gwybod beth? Mae Morgan yn rhywun boblogaidd iawn, achos mae lot o gwestiynau wedi dod am Morgan, oes wir. A cwestiwn arall o ddisgybl o ddosbarth 14 Mountain Lane eto. Oedd Morgan yr un peth pan wnaeth e ddychwelyd? Felly, chi wedi sôn tamed bach yn fyna nawr, oedd e byth yr un peth. Ond sut oedd e ddim yr un peth? Sut oedd e ddim yr un peth a fel oedd e pan math e? O, wel, Gaf i weitho chi nawr cyn i Morgan fynd nawr o fe oedd y dyn oedd yn lico neud jôcs. Ie chi'n chi'n chi'n gwbod y pobl na nawr oedd yn lico neud practical jôcs yfe? Oedd e'n Ie. tynnu cos fi o hyd. Wystod yn dyla fi mas chi'n gweld o'n i itha gullible. Wystod yn dyla fi mas. A ma' rai' fi weud, oddi ar dy phen ôl, oedd hwnna wedi mynd. Oedd y sbarc bach na wedi mynd. Morgan oedd e, oedd e'n edrych fel Morgan, oedd e'n siarad fel Morgan, ond weithiau oedd e'n dywel, chymod, o'n, on i'n dyla fe weithiau fel bod e'n breuddwydio, yn ganol y dydd, yn ganol y siop na ble oedd e'n, a o, oh, fi byth yn gofyn, fi byth yn gofyn be welo fe. Mae ma hwnna'n rhywbeth iddo fe, a sa'i moyn gwybod a bod yn onest, ond mae ma fe wedi effeithio arno fe. Mae fe, heb os, a'r dynon i gyd, chymo, fi'n gweld y dynon eraill, a, a maen nhw gyd, so nhw siarad amdano fe, ond chi'n gwybod bod, na, bod nhw wedi gweld pethau na ddylen nhw weld. Wrth gwrs.
Wel, symudwn ni mlaen o hynny nawr, iawn. a sôn am fwy am y blackout a pethau fel ni felly, iawn. Felly, um, gan ddisgybl o Ysgol y Wern Caerdydd, dosbarth Mr Thomas, a cwestiwn amserol iawn sy'n ni'n meddwl yn y sefyllfa i ni yn ddi ar hyn o bryd iawn. Oeddech chi'n gallu mynd i dau bobl eraill yn ystod y cyrch awyr? O, yna chi gwestiwn. Wel, o'n, o'n i'n gallu, ond Mae rhaid fi wei, sa'n credu oedd lot o bobl yn a bod yn onest. Unwaith oedd y seiren am mynd nawr, o'ch eisiau bod yn eich cartre chi yn saff, neu lawr yn y shelters mowr, wrth gwrs. Ond yeah, yeah. is i byth i'r shelters mowr, o'n i'n mynd i'r cwtch dan y star, chi gweld. Reit, oce.
Okay. Na le o'n i'n teimlo saffach. Ac a bod yn onest, bydden ni byth wedi mynd i ti rhywun. So ni yn hi rhywun arall a seiren am un, bydden ni wedi rithro gytre. Mae rhywbeth neis am fod adre, yn dos e, chybod, chi... Wel, na, chi'n byw, chi'n teimlo'n saff yna, yn chi? Yn sicr, yn sicr, gytre o'n i eisiau bod. Ond so na i wei bod neb yn, oedd na bobl yn mynd at ei gilydd, pobl weithiau ar ben lot o menywod ar ben ei hunan, ac o'n nhw yn mynd gyda'i gilydd, ond dim fi, na, na, na, na, ond ni'n lyco bod gytre yn saff yn y siop, yn y fe. Ie, yeah, wrth gwrs.
Wel, symudwn ni mlaen nawr at y dair noson yn, ad, yn amlwg ofnadw erchill na yn Abertawe, sy'n cael ei alw'n bellach wrth gwrs, The Three Night Blitz wrth gwrs, ie? Yeah? Um, a felly, cwestiwn gan ddisgybl o'r flwyddyn um, 13, neu dosbarth 13 mae'n flin dy fi, Mountain Lane Primary. Disgrifiwch sut o'ch chi'n timlo pan glywsoch chi'r seiren am y tro cyntaf. O, tro cynta. We, o, yeah. wel, mae ma chydig bach o waniad. Nawr, o'n i'n gael seirens weithiau oedd yn false alarms. So, Reit. tro cynta glywes i seiren, tro cynta eriod, wel, oedd neb yn gwybod be i wneud, achos o'n i ddim wedi clywed e o blaen. O'n i wedi clywed sôn bod seiren yn mynd i ganu, ond yeah. Bore men, o, na sŵn arno fe, er o'n i tu fewn, o'n i'n gwybod yn iawn, os sy'n sŵn tebyg iddo fe. Felly, oedd clywed hwnna, a wedyn ffindo mas bod e'n false alarm, wel, oedd hwnna wedi taflu fi'n llwyr. Ie. Yeah. Ie, yeah, felly pa nath y seiren ar, yn ystod y blitz na nawr, y noson gyntaf na mis chwefror, wel, pa nath hwnna, o'n i ar y dechrau meddwl, o, jyst y false alarm yw hwn, ynddo fe? Mm. Ond wrth gwrs, Sian Elin, nygeffol salam oedd hi. A banta fi nawr y shelter, o, oh, oedd yng nghalon i mynd fel hyn. Ond oedd chydig bach o fi meddwl, wel, falle na, just false salam yw i, ond o, oh, jewis i mewn i'r shelter, ag oedd y sŵn yn fyddarol, na ce sŵn y seiren nawr ond yr awyr ene. O, oh, jew, oedd e fel bod nhw'n etfan ar ben to y siop. O, oedd e'n fyddarol. Oh. Oedd, oedd e ddim yn neis. Na, na, na, na. O, na, lle i gredu, oedd sŵn, chi, chi dyn nhw'n um, yn, yn, y, yn y dyddiau ni'n byw ohoni nawr, os ni'n clywed seiren, o, mae hwnna'n mynd trwyddo ni, ond i feddwl yn yr adeg o chi'n byw yn amlwg lennill, nhw'n siod yn rili really uchel, yn dyn nhw? O, o, a wedyn i chi'n gweld, oedd, oedd y bomiau pan yn ystod y blitz na pan oedd y bomiau yn disgyn, a peth gweitha oedd chi'n gweld, oedd chi'n clywed y sŵn ma nawr, ond o'ch chi ffili gweld, oedd dim syniad gyda chi nawr os oedd y bomiau wedi taro'ch tu chi. O'n i jyst yn clywed y synnau erchill ma, y bangs a, a nes bod yr ôl clir yn dod a bod ni'n gallu mynd mas, o'n i'n gwybod os oedd y tu dal yn sefyll. Mm. A, na, Wel, fi'n gwybod, allai gredu. Wel, cyn ni bron y gorffen, ond mae gwbl o gwestiynau bach arall dyn ni iawn. Mm. Felly, cwestiwn gan flwyddyn um, chwech Ysgol y Wern, Caerdydd, dosbarth Mrs Jones tro ma. Mm. Ydych chi'n credu fod y cysgod fannau cymunedol yn fwy ddiogel na'r cysgod fannau Anderson?
Dyna chi gwestiwn. Wel, yeah. mae sawl hanes am reina, chi'n gweld. Nawr, um, sa'n gwybod os chi wedi clywed am uh, dynes oedd yn byw ar yn stryd ni, efe, um, Mrs Herbert Thomas, oedd hi'n byw yn number 12. Nawr, yeah. chi'n abod i? Sa'n gweud bod fi'n adw, sa'n gweud bod fi'n abod i. Wel, allai ddim a gweud oedd hi'n ffrind. Mae oedd hi'n fynnes eitha anodd, mae rai fi weid. Okay. Ond, serch ni, na ni oedd hi'n un o'n ni, yn dod hi, oedd hi'n un o'n cymuned ni. Ac oedd Andes yn shelter gyda hi, wrth gwrs, oedd hi wedi mynnu, oedd hi, mae hi'n cael popeth, chi'n gweld, oedd hi eisiau un o bopeth, so wrth gwrs, yeah. Andes yn shelter yn ei gardd hi. Wel, chi'n gwybod beth, Sian Elin, bu oedd i farw yn Neanders yn Shelter i. Na. O, do. Oedd, oedd sawl person wedi mynd mewn, oedd wedi gwadd fi mewn, ond wedes i na, chi'n gweld. Ond oedd y bom i noson nawr yn ystod y blitz wedi taro, ar yr ail noson wedi taro ar ben yr Anderson Shelter, a oedd yr Anderson Shelter wedi chwalu. Felly, yn ateb dy gwestiwn am Anderson Shelters, na, ar ôl y profiad na, o, jew na, bydden ni byth yn argymell neb i gael un o'r reina. Na, mm. na, a, a wedyn i'r shelters mowr ych chi'n gofyn. Wel, shelters, ie. Yeah. Wel, o'ch chi'n gweld, oedd shelters mowr i gael yn ganol y dre yn Abertawe. Shelters mowr, mowr, ac oedd pobl yn heidio yna, yn enwedig yn y, not, y three night blitz na nawr, o'na, mm. o'na sôn falle bydden nhw'n saffach. Felly oedd lot o bobl ar y drydedd noson nawr wedi mynd i'r shelters mowr yn ganol y dre. o, chi'n gwybod Sian Elin, sa'n gwybod os na unlock o fe neu beth, ond fyna chi'n gweld oedd y bomo gweitha eriod ganol dre Abertawe. Ac wrth gwrs oedd ganoedd o bobl nawr wedi mynd i'r yeah. siampiones mawr yma. A wel, oedd dim lot wedi byw. Na. Felly mae rai fi wneud yn bersonol o'm mhrofiad i y cwtch dan y star oedd y lle gore. Ond look falle oedd hwnna, ynddo fe? Ie, yeah, of course.
A Morgan yn edrych ar yn ôl i gobeithio. Ie, a'r llun bach na gyda chi, ynddo fe? Wstod, wstod, ie. Wel, dau gwestiwn bach eitha cyflym i orffen te. Um, y ddau yn wahanol mewn ffordd, ond ydych chi byth yn cael atgofion gwael o'r rhyfel a eich bywyd chi'n y rhyfel? Wel, chi'n gweld nawr bod e drosodd, yeah. a fi'n edrych yn ôl. Fi'n credu mae fe fel unrhyw beth. Pan chi'n edrych yn ôl, chi fel arfer yn cofio'r pethau da, neu chi? Felly, ar y cyfan, Sian Elin, ar y cyfan, mae rai fi weid, y pethau da wy'n cofio. Wy'n cofio y gymuned yn dod at ei gilydd, y merched gan fwyaf, cos oedd dim lot o ddynon. O, nes i ffrindiau da. O, ac o'n i'n cael nosweithiau lle o'n i'n canu, o'n i'n siarad, o'n i'n rannu stories a jokes. O, lot o ganu wystod, ie. Yeah, um, Er bod y nos yn dywyll, gyda'r blackout hyd y dre. O, o'n i'n canu a chanu efe. Ie. Yeah. Oh. Felly, Wy'n cofio'r nosweithiau yna, a jyst y pobl yn edrych ar ôl i gilydd, oedd gofal chi'n gweld. Lle yeah. bynnag o'ch chi'n mynd nawr, o pobl yn checo chi'n iawn, os da chi bopeth chi angen unrhyw beth. Wel... A teimlad na gymuned, yn dyfe? O! Chi eisiau bod yn lot yn fwy glos a'n agos wedi hyn i ddigwydd, fi'n siŵr. Heb os.
A pan dath y dynon nôl, chi'n gweld, o'n ni gyd yn edrych ar ôl y dynon gyda'n gilydd a rannu profiadau, felly oedd hwnna'n bwysig, oedd. Felly fi'n cofio hwnna, Fi'n cofio, a fi, fi'n credu falle bod ym mhen i wedi penderfynu anghofio'r pethau trist, achos o'n i'n un o'r ei lwcus, dath Morgan nôl yn saff i Abertawe, ac o'n i'n gallu byw yn bywydau wedyn gyda'n gilydd. Felly fi'n credu o'n i'n lwcus, Sian Elin. A weithiau, yn dos e, mewn sefyllfaoedd gwael, mae rhaid edrych ar y positif ym mhethau, yn dos e? Bendant. Mae hwnna, na beth mae'r rhyfel na wedi dysgu ni gyd, fi'n credu, ydy mae rai ni symud ymlaen, ond allwn ni byth angofio. Achos angofio ni na, chi'n gweld, mae fe'n mynd i ddigwydd to, a so ni byth moyn i hwnna ddigwydd to, dyn ni. Wel, Glenys Myfanwy Jenkins, yn anffodus, mae'r amser wedi dod i ben. Odi wir, felly diolch yn fawr iawn, iawn, iawn am adael i fi ofyn cwestiynau i chi a phethau fel ni. Fi wedi joio da chi. Chi wedi joio? O, fi di joio mas draw. O, ti'n cwrdd, da iawn. O, mae di bod yn lyflu. Diolch, a diolch am y cwestiynau arferchog na. O'n i'n mynd i weid, a diolch yn fawr iawn i holl blant Cymru sydd wedi anfon y cwestiynau mewn. Cwestiynau arbennig, yn dyn nhw?
O, arferch. Fi'n edrych mlaen, chi'n gwybod, Sian Elin, rhyw ddwrnod i gallu mynd i weld nhw tro, bydde hwnna'n lyflu, bydde fe. Wir, paned o de fach fe, dysiad o de gyda chi, brau fi gyfarfod â chi gobeithio'n gloi. Glenys, cael disiod o de, iawn? Rhywbryd chi moyn galwch mewn, mae'r tegil wastod mlaen da fi. Lyfli. Diolch bawb, hwyl!
Hwyl fawr, hwyl fawr!